Pleidlais drosglwyddiadwy. Yng Nghymru, rydym yn gallu defnyddio system o'r enw pleidlais drosglwyddiadwy i ethol cynghorwyr lleol sy'n gofalu am faterion sy'n unigryw i dy ardal leol. Mae'r system pleidlais drosglwyddiadwy yn fath o gynrychiolaeth gyfrannol, Yn hytrach nag un person yn cynrychioli pawb mewn ardal fach, mae ardaloedd mwy yn ethol tîm bach o gynrychiolwyr. Mae'r cynrychiolwyr hyn yn adlewyrchu'r ystod o ddaliadau yn yr ardal. Wrth bleidleisio mewn etholiad sy'n defnyddio'r system pleidlais drosglwyddiadwy, byddi yn cael un papur pleidleisio. Bydd y cyfarwyddiadau ar y papur pleidleisio yn dweud wrth y ti i raddio'r ymgeiswyr yn ôl trefn blaenoriaeth. Rho farc 1, nesaf i dy ddewis cyntaf, 2, nesaf i dy ail ddewis, 3, nesaf i'r trydydd, ac yn y blaen. Does dim rhaid i ti rhoi rhif wrth ymyl pob ymgeisydd ar y papur pleidleisio, ond gallai gyfyngu ar effaith dy bleidlais ar yr etholiad os mai dim ond un neu ddau ddewis y byddi di'n eu gwneud. Mae'r rhifau'n rhoi gwybod i'r bobl sy'n cyfrif y pleidleisiau i symud dy bleidlais os oes gan dy hoff ymgeisydd ddigon o bleidleisiau yn barod neu os nad oes ganddynt siawns o ennill. I gael eu hethol, mae angen swm penodol o bleidleisiau ar ymgeisydd. Gelwir y swm penodol hwn yn cwota. Mae'r bobl sy'n cyfrif y pleidleisiau yn dod o hyd i'r cwota yn seiliedig ar nifer y seddi sydd ar gael a chyfanswm y pleidleisiau a fwriwyd. Mae'r cyfrif yn digwydd fesul cam. Bob tro maent yn cyfrif, mae'r bobl sy'n cyfrif yn edrych i weld a yw ymgeisydd wedi cyrraedd y cwota o bleidleisiau sydd ei angen er mwyn i'r ymgeisydd gael ei hethol. Os na, bydd y person sydd â'r nifer isaf o bleidleisiau'n cael eu tynnu o'r ras. Er enghraifft, unwaith y bydd y rownd gyntaf o gyfrif wedi gorffen, caiff unrhyw ymgeisydd sydd wedi derbyn mwy o rifau un na'r cwota eu hethol. Ond, yn hytrach nag anwybyddu'r pleidleisiau ychwanegol a gafodd yr ymgeisydd uwch law'r cwota, mae'r pleidleisiau hyn yn cael eu trosglwyddo i ail hoff ymgeisydd pob pleidleisiwr. Ar ôl i'r ail rownd gyfrif ddod i ben, os nad oes unrhyw un yn cyrraedd y cwota, Yna, caiff yr ymgeisydd lleiaf poblogaidd eu tynnu. Mae pleidleisiau'r bobl a bleidleisiodd drostynt wedi cael eu symud i'w hail hoff ymgeisydd. Mae'r broses hon yn parhau nes bod pob swydd wedi llenwi. Mae hyn yn dangos pa mor bwysig y gall bob dewis fod wrth bleidleisio mewn etholiad sy'n defnyddio pleidlais drosglwyddiadwy. Os na chaiff dy ddewis cyntaf ei hethol, neu os cânt eu hethol â llawer mwy o bleidleisiau na'r ymgeisydd nesaf, gall dy bleidlais gael ei symud o gwmpas sawl gwaith, gan chwarae rhan mewn ethol rhai neu'r holl swyddi yn dy ardal. Gall i ddod o hyd i ragor o wybodaeth drwy electoralcommission.org.uk/dysgu.